नरही दुर्गा पूजा समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष शारदीय दुर्गा पूजनोत्सव खूब धूमधामसँ मनाओल जाइत अछि अतऽ के पूजा विधि विधान प्रचलित विधि विधानसँ किछु अलग होइत अछि जेनाकि प्रतिवदा तिथिएसँ भगवतीक दर्शन नौमी तिथिक बलि प्रदानके अतऽ परम्परा अछि तऽ प्रतिमा विसर्जन विजयादशमीक एक दिन बाद प्रातःकालमे कयल जाइत अछि प्रणाम सब गोटे के अपने लोकनि देख रहल छी अपन पसंदीदा यूट्यूब चैनल अनमोल मिथिला एखन धरि यदि हमर ई अनमोल मिथिला चैनल के अपने सब्सक्राइब नहि केने छी तऽ तुरंत सब्सक्राइब करू अनमोल मिथिला के नीचा में लाल कलर से जे सब्सक्राइब लिखल छै एहि पर क्लिक करू एहिके बाद सामने में जे ई घंटी के बटन देखा रहल अइ ओहियो पर एक बेर क्लिक करू ताकि मैथिली में जे हम रंग बिरंग के वीडियो लोड करी तो ओ सब से पहले अहाँ तक पहुँचे और देखते रही अपन लोकप्रिय मैथिली यूट्यूब चैनल अनमोल मिथिला नरही गांव में माटिक दुर्गा बना पूजा के शुरुआत 1932 ईस्वी में गिरजानंद झा के दलान से शुरू कयल गेल छल लेकिन नरही गाँव मे मूर्ति बना पूजा के शुरुआत ओहि सँ एक साल पूर्वहि भ गेल रहय जहन गाँव मे एक अनाम साधु के आगमन भेल। ओ जिनका दलान पर अपन डेरा रखने रहथि ओतय हुनका द्वारा उन्नैस सय एकतीस ईस्वी मे गाँव मे पहिल बेर कोनो देवी देवताक माटिक प्रतिमा बना पूजा कयल गेल जे नरही के इतिहास मे क्रांतकारी बदलाव के शुरुआत कयलक। नरही में मूर्ति पूजा के शुरुआत के बारे में कहल जाइत अछि जे एकर शुरुआत कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में पीताम्बर झा के दलान से भेल रहे पहिले जोगी झा दनान पर वही ठिना एक बाबाजी एला एहिठिना ओ जन्माष्टमी शुरू केला अगिला वर्ष उन्नैस सए बत्तीस ईस्वीमे दुर्गा पूजाके समय नजदीक अयला पर साधुके द्वारा गाँवके किछु ग्रामीण सभक मध्य ई प्रस्ताव राखल गेल जे नरहीमे कृष्ण जन्मोत्सवके सङ्ग सङ्ग दुर्गा पूजा सेहो हेबाक चाही पितम्मर झा शिला झा महंथ मंडल फेन एकटा और पितम्मर झा अतेक चेला मुड़लैत ओ चेला मुड़ क तकरा बाद तऽ बूढ़ा पंडीजी लग गेला विद्या बाबू बाबू लग पुछलखिन जे की बात छै तखन कहलखिन जे बाबा कहैया हमही खर्च करब दुर्गा हम बनायब आ हुनकर सहमति प्राप्त भेला बाद में गिरजानंद झा के खाली पड़ल दलान में दुर्गा पूजा उत्साहक संग शुरू कयल गेल वर्तमान में जे दुर्गा मंदिर आ पोखर अछि तकर ठीक पश्चिम कात के भीड़ पर दक्षिण दिश से गिरजानंद झा के दलान पर साधु द्वारा स्वयं देवी दुर्गा व अन्य देवी देवता के प्रतिमा बनाओल गेल गाँवमे पहिले पहिल दुर्गा पूजा शुरू भेल तऽ पूरा गाँवमे भक्ति आ उत्साहके अभूतपूर्व वातावरण बनि गेल ई किएक नहि होइत कारण एखन तक तऽ लोकके भगवती दुर्गा दर्शन लेल लोहा आ ढंगा जाय पड़ैत छलनि मुदा आब तऽ अपने गाँवमे भगवती पूजा भऽ रहल अछि जे ग्रामीणके उत्साह बढ़ा देलक दुर्गा पूजा शुरू तऽ भेल खूब हर्षोल्लासक संग जकर एकमात्र कर्ता धर्ता ओ अज्ञात अनाम साधु छलाह आ हुनकर सहयोग मे किछु अन्य ग्रामीण सेहो जे ओहि साधु के खूब मानैत छलाह एहि तरहे पूजा शुरू भेल आ अष्टमी तिथि आबि गेल जे दुर्गा पूजा के प्रचलित विधि विधान सँ अलग तरहक पूजा परंपरा के शुरुआत कयलक अष्टमी क साधु के विरोध कारणे बलि प्रदान तो नहीं भेल कारण ओ साधु दुर्गा के वैष्णवी रूप में पूजा शुरू कहने छला मुदा नौमी के पूजा बाद जबरन बलि प्रदान क दिल गेल महंत मंडल कहलखिन जाय नहीं जाहो बाबा तो काहे आ तऽ हमरा कबुला अछि लोहा दण्ड प्रणाम दऽ कऽ छागर चढ़ायब कारी झा ओहिठिनासँ एलै ई कहथिन घरेमे बलि प्रदान हेतै बाबाजी कहलकनि जे ओ वैष्णव है तुम नहीं बुझते हो ताहिपर कारी झा कहलखिन नहि घरे नहि हेतै ताहि पर बाबाजी खिसिया कऽ कहलकै तुम्हारा बाप को खर्चा लगा हुआ है तही पर बाबाजी के दाढ़ी पकड़ि कऽ बजारि देलकै बाबाजी शराब पीन कऽ दऽ देलकै लोग सब दौड़े मारल आ कारी झा के कारी झा पड़ेला ग्रामणक एहि व्यवहारसँ दुखी आ क्रुद्ध साधु पूजा छोड़ि ओहि दिन गाँवसँ बाहर चलि गेलाह

दसमी तिथि के सेहो ओ नहीं एला तखन ग्रामीण हुनकर खोजबीन शुरू केलक तो ओ दूर के एक गांव में भेटला तकर बाद विजयादशमी के अगला सुबह प्रतिमा विसर्जन कयल गेल तहियासँ नरहीमे नौमीक बलि प्रदान विजयादशमी के अगिला भोर में विसर्जनक परंपरा के निर्वहन कयल जाइत अछि उदय पूर्वहि से शुरू भऽ जाइत अछि जाहि में गांव के समस्त महिला पुरुष अबाल बाल वृद्ध संगहि पाहुन परक सब सेहो शामिल भऽ नाच गान कीर्तन भजन करैत गांवक पश्चिम में कमलाधार में मूर्ति विसर्जन में सहभागी होइत छथि